Zvakaitika mubhuku Kusasana Kunoparira rakanyorwa naMordekaya Muchikinei. Bhuku iri rinotsanangurwa naRamek Chinovava uyo aiva mutikitivha muguta reMoja. Guta iri raive rakabudirira kwazvo. Chinovava aiva neupenyu hwakanaka uye anga ane mudzimai aimuda nemwana musikana ainzi Sara. Mumashoko ake Chinovava anobvuma kuti mai Sara aivadawo asi maruva enyika ndiwo aiva amuvhuringidza. Chinovava aifarirwa nemukuru wake wepabasa ainzi Sajeni Ndudzo. VaNdudzo vaimuudza kunyange nyaya dzekumba kwavo. Dingidira guru rebhuku iri kwaiva kuzvidemba. Chinovava anga atorwa mwoyo nemwana wabhosi wake uyo ainzi Yuna. Yuna aiva akafoira chikoro uye aitamba neshamwari yake yainzi Erina iyo yaivawo dofo panyaya dzezvechikoro. Yuna naErina vaive vari vasikana vaisada vakomana vezera ravo. Chinovava akaronga kuenda kunosasana naYuna kugomo rechidzura iro raive chinhambwe kubva muguta reMoja. Kugomo iri ndokwaienda vanhu vane dzimari kuti vanosasana havo. Pane zviitiko zvaishura zvakaipa musi wekusasana uyu. Chekutanga, amai vasara vaida kuendawo vari mumota asi Chinovava akaramba nekuti anga aona kuti paida kuzosarira mai Sara mutaundi ndipo paaizoda kuzosangana naYuna. chinovava akanyebera mudzimai wake kuti aienda nerimwe divi zvakaita kuti mai sara vazoenda havo kutaundi nemabhazi chepiri mota yava chinovava yakaramba kumuka kunyange havo vakazokwanisa kubata bata ikamuka chetatu sara akapotsa atsikwa nemota pagedhi Chechina, vakati vava vese naYuna vakasangana naVaNdudzo, avo vaiva baba vaYuna. Yuna akahwanda hake mumota. Chinova vakakwanisa kutenga zvitengwa-tengwa zvaizodyiwa vari kugomo rechidzura. Asi vakazoona vako vakudya kuti anga asina kutenga zvinwiwa. Chinovava aisakwanisa kunotsvaga zvinwiwa aana ayuna, saka akati aende ega, akasiya ayuna ari ega pagoma rechidzura. Chinovava akati achisvika kumagirosa ekwadzere, mota yake yakafa zvakare. Chinovava ari mubishi rekutsvaga kuti chii chingadai chiri kunetsa pamota. Pakabva pasvika vavandudzo, pakasvika zvakare Tafa uyo aivawo mumwe mutikitivha wavo, achitaura kuti Erina aiva shamwari yaYuna aiva arohwa zvakaipisisa. Ndinoa haana kukwanisa kutenga madrinks nekuti basa ranga ramuka. Ndiye akapiwa basa rekuti aferefete nyaya iyi. Sezvamunoziva kuchipurisa haurambe basa raunenge wapiwa nemukuru wako. Elina aiva akwara zvakaipisisa zvekuti aisakwanisa kutaura. Chivava akaenda kunoferefeta nyaya iyi achingoremerwa mumwoyo kuti anga asiya Yunya ari ega kugomo rechidzura. Paakazowana mukana wekudzokera, Akasvika Yuna chava chando. Akaisa chitunha chaYunya mubhuti remota yake. Akaenda kumba. Mangwana mangwanani, mudzimai wake akaona sketi yakabudikira kubhuti remota. Chinovava akakwanisa kuvharavhara mai Sara. Paakazosvika kubasa, mukuru webasa vandudzo vaiva vachishungurudzika nekusadzoka kumba kwanga kwaita mwana wavo Yuna. Pakazodeedzwa matikitivha aibva kune dzimwe nzvimbo kuti abatsire kutsvagwa kwaYuna. Vamwe vaitofunga kuti Yuna anga atizira mukumbo. Ukuwo kwanga kwava nemubayiro wemari wanga watotaurwa kunzi uchabatsira kuwanikwa kwaYuna. Pakazobuda umwe musikana ainzi Tsvakai, uyo aiti anga aona Yuna kugomo rechidzura. Matikitivha akaenda kugomo rechidzura akaona mavhiri ainge akadhinda panzvimbo yakapedzisira kuonekwa Yuna akafanana neemota yaChinovava. Matikitivha akakumbira kuenda nemota yavaChinovava kugaraji kuti vanobvunza kuti hapana mumwe here anga atengeserwa mavhiri aya. Atiudza kuti chii chakaitika kugaraji uku asi mapurisa anoti paakadzoka akakumbira vaChinovava kuti vavhure bhuti remota. Apa ndipo pakawanikwa chitunha chaYuna mubhuti remota. Chinovava akabva asungwa pakeyari ipo. Mapurisa akatanga kuferefeta Chinovava. Zvisineiwo, kamukomana kainzi Temba kanga kasungwa nekuda kwekurohwa kwaErina. Temba uyu aiva mujeri aiva ati anoda mubayiro uyu, saka ndiye akatanga kunopa uchapupu panyaya yekushayikwa kwaYuna. Pazuva ravakapinda mukoti, Temba akati akaona vaChinovava vachiuraya Yuna. kugomo rechidzura panga pasina tariro kuna chinovava nekuti panga pasina chapupu chaigona kumumiririra zvisineiwo chinovava akazoponeswa nekuti erina paakazomuka kuchipatara akauya kudare redzimhosva akapa uchapupu hwekuti temba ndiye anga auraya yuna uyezve ndiye anga amurova zvakaipisisa nekuti aida kuti avharidzire nyaya iyi nekuda kweuchapupu hwaerina temba akatongerwa rufu rwayuna pamwe chete nekurova erina Chakazonyanyorwadza panyaya iyi ndechekuti Yuna aiva mwana wehanzvadzi yaChinovava uyo anga amwiwa neguta, zvichireva kuti aiva muzukuru. Ndezvipi zvidzidzo zvatinowana kubva munyaya iyi?